It-tim tagħna ltaqa' ma' Eleanor sabiex jitkixxef aktar dwar dawn il-kitbiet, li raw id-dawl grazzi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. L-istorja tittratta dwar l-għasfur il-ħuttaf li Sikwit, kemm fir-rebbiegħa kif ukoll fil-ħarifa narah fi gżejjer Maltin għax ukoll qed ipassi bejn l-Ewropa u l-Afrika. Qed saċ mhix storja iktar ir-rakkont ta' dawn l-għasafar u kif rajthom jiena kif narhom jiena fl-ambjent Malti, ġifieri il-post fejn qegħdin ukoll u X'jagħmel dan l-għasfur mill-perspettiva tal-bniedem, jiġifieri kif narawh aħna. Fl-istess ħin ukoll qiegħda mill-perspettiva tal-għasfur, jiġifieri fejn imur, x'jagħmel u għal xiex. Dan l-għasfur peress li narawh jittajjar fil-kampanja Maltija u anke fost bini għoli, hawnhekk huwa l-post fejn ġiet ispirata din l-istorja propju għandna t-Tori l-Aħmar warajna, għandna din il-parti tal-kampanja Melleħija u għandna wkoll l-irdumijiet fil-qrib. Ġifieri huwa post fejn l-għasfur il-ħuttaf isib xiekol insetti fil-qrib ukoll għandna ir-riserva naturali tal-għasafar. Allura hemm l-ilma, iktar hemm ċans li jkun hemm insetti u l-għasfur iktar hemm ċans li jsib xiekol. L-idea bdiet minn mixja, ok? Jien hawnhekk niġi ħafna nimxi, eh, però kien żmien sfortunatament il-pandemija ma nistgħux ma nsemmuhiex u kien żvog li niġu hawnhekk ma kienx ikun hawn nies u konna nimxu u darba minnhom ġiet din il-qata ħutta fuq rasna u bdiet pratikament quddiemna taqsam u tgħaddi u ddur u ttir U hemmhekk kien hemm ukoll is-sens ta' libertà. Libertà li aħna sfortunatament dak iż-żmien ma tantx kellna, jiġifieri ma stajniex insiefru, f'daqqa waħda qed naraw dan l-għasfur itir kuntent u liberu allura kien xi ħaġa li xtaqna qegħdin nagħmlu aħna. U tnisslet dak il-ħin stess, tnisslet l-ewwel strofa biex niftehmu hemmhekk. Il-ktieb qiegħed mibni forma ta' poeżija, ġifieri għandna strofi varji, ta' erba' versi u ta' żewġ versi, bi kliem jaqbel fit-tarf propju anke mmirat għat-tfal qisu b'età ta' bejn seba' u disa' snin. Qiegħed propju mibni b'dan il-mod għaliex nagħtu wkoll importanza lejn l-għarfien fonoloġiku għat-tfal. Nafu kemm hu tajjeb u importanti li t-tfal ikollhom għarfien fonoloġiku anke fir-rima minn età żgħira. Allura, u anke għax ġejja minn peress li kont naqra ħafna kotba li tfal tiegħi stess u anka fix-xogħol tiegħi, ir-rima tagħti ċertu ritmu, tagħti ċertu anticipazzjoni anka ta' x'se jiġri. Brix ħafif u art ta' bellus, ħudd taf ċkejken u gustus, mimli enerġija u kurjuż, dan għasfur avventuruż. Iżda f'daqqa f'tebqa t'għajn dan inqata' mill-oħrajn. Tbiegħed ftit mhux ħażin u hekk tar fil-ħin lejn binja ħamra fl-għoli bejn it-turretti lgħab ngħoli. Dar dawra ċirku tond, imbagħad għodos dritt fil-fond. Xi grazzja x'ħeffa t'għasfur, ingawduh għal ftit xhur. Is-sogra jwarrab minn fuq l-irdum u hekk qatta' ftit miljun f'riserva tal-għasafar li għalihom kienet dar. Ma' fjamingi u pispiselli ltaqa' u hemm xtaq li baqa'. Imma x-xemx bdiet tnin bil-mod u mid-dar kien ftit bogħod. Bi ftit tferfir ta' ġwenħajh, ħalla lill-għasafar l-oħra warajh. L-aħħar dawra mar-riżerva dar u lura għal fuq l-irdum mar. Ġurnata oħra kienet għaddiet u Dlonk waqa' l-kwiet u skiet. Żewġ qabżiet fuq ħajt tas-sejjieħ u fi xquq l-irdum mar jistrieħ. Hu t-taff ċkejken u grazzjuż. Fl-ambjent tagħna int prezzjuż. La ddumx ma terġa' tiġi. Ħalli jien fuq l-irdum niġi.